Барыгызны да шат күрергә. Ниһаять, без инде бу э, дәресебезгә дә килеп җиттек. Инде моңарча карап узган технологияләр ничектер инде бер калыпка җыеп, аларны ничек кулланып буласын дигән сорауга яңадан бер җавап биреп, инде менә бу э, безнең мөмкинлекләребезне карап узасы килә. Ә, һәм шуңа күрә инде бүген ә, структурабыз бик җиңел булыр. Хәзер мин презентацияне ачып җибәрәм. Бер ике өч. Дәрес группага башладык дип язып җибәрим инде. Бәлки берәр чыгышуларда. Так, ул арада мин инде экранымны ачып җибәрәм. Так. Күрәсез микән? Күрсәгез чатка беренче язып җибәрсәгез иде. Күренмәсә дә языгыз. О, күренә бик яхшы. Ә, шулай. Шуңа күрә бүген йомгаклау рәвешендә инде моңа карабызган технологияләрне күзәтеп узасы килә. Һәм мин ничек кулланып була соң дигәндә, ә, бик теге җиңелчә генә ә, берничә куллану юлын карап узасы килә. Беренчедән инде әйдәгез без сезнең белән хәзер Ислама Фәһим ярдәмендә ә, әкият язып карабыз. уйлап чыгарып инде бер аның өчен ничек дип әйтим ике ике юлны сайлап карарбыз беренчесе беренчесе турыдан туры чат gptда татар телендә яздыру һәм инде икенчесе рус телендә язып аны татар теленә тәрҗемә итү аннары без аны инде тавышландырып карый алабыз мәсәлән speech татар сервисы ярдәмендә шулай ук аларны рәсем белән бизи алабыз анимация эли алабыз һәм ниндидер менә шундый теге бер матур матур рәвештә әкиятне күрсәтеп ниндидер булса берәр ничек дип әйтим матур продукт тудырып, тудырып карарбыз һәм инде шулай ук тавышны текстка әйләндереп аның да белән дә нәрсә эшләп була икән соң дигән сорауга җавап биреп карарбыз ә моның өчен инде мин ютубтагы бер интервьюның расшифровкасын алдым да аны инде чат gpt-га кертеп без инде аның белән теге төрлечә кыланып карарбыз дип әйтәм, чөнки инде без нинди генә аудио, нинди генә видео булмасын, без аны инде текстка әйләндерә алабыз. Һәм инде ул текстка әйләндергәннән соң анда инде төрлечә аңлап, төрлечә эшләп була. Һәм инде шуны да без сезнең белән тиз генә кыскача гына карап узарбыз. Бу ахыргысы аеруча мин калса инде безнең журналистларга файдалы булыр, чөнки инде аларга бу язма контент белән видео аудио контент белән күп эшләргә кирәк шуңа күрә анда инде без менә карап узарбыз була юк сезнең тагын нәрсәләрдә эшләп кайтыгыз килә икән нидер өстәмә теләкләрегез бар икән аларны чатка языгыз аларны инде тәртип буенча карап бер нәрсә язып карарбыз А, мин бик теләр идем сезнең чатта актив булуыгызны, шуңа күрә нәрсәдер ош- әкиятнең нәрсәседер ошамаса яки башка идеяләрегез булса, а, шуңа күрә аларны да язып җибәрегез. Инде бергә-бергә эшләсәк күңеллерәк булыр. Шулай, әйдәгез, башлап җибәрик. А, Иң җиңеле, без инде чат GPT-ны сезнең белән а, иң беренче дәрес, дәресләрнең иң беренчеләреннән берсендә карап уздык. Иң беренчеләрнең берсеннән дип бик матур әйттем инде, конечно. А, һәм инде шу- шуның белән без инде текст язарга өйрәндек. Аны эшләү артык авыр түгел. Мин инде хәзер монда аңа әйтә алам. Так, мин нигәдер язмыйм, аңа язам. А, Татар телендә нәрсә турында әкият язарга микән? Әйдәгез, идеяләрегезне җибәрә торыгыз, ә мин Артык фикерләр күп түгел. Татар телендә Әйдәгез, шүрәле турында матур гына әкият язып бир. Заманча әкият. Так, бу язган арада, әйдәгез, карабыз әле никадәр яхшы сорау яздым икән. Бу, дөресен әйткәндә, бер дә яхшы сорау түгел. Чөнки мин монда нәрсәне генә әйттем? Татар телендә дидем, шүрәле турында дидем. һәм әкият дин. Әмма инде татар телендә Шүрәле турында нинди дә булса бер әкият яза. Мин инде теге безнең ничек иттереп ясалма фәһемне дөрес иттереп кулланырга дигәндә, кыскача гына структура бар иде. Анда инде без сорауны башкача бирергә кирәк дип мин үзем үк әйткән идем. Шуңа күрә инде хәзер чагыштырып та карарбыз. Аңа инде башлары кирәк. Син әкиятләр остасы дип Тасы, ягъни без генә аңа инде рольне биреп, Тыланча әкиятләр язуда специальләшәсең. Матур сүз булмады инде бу. Ләкин шулай булып торсын. Шо аңа инде ролен бирергә кирәк. Аннан инде үзебезнең нәрсә теләгәнебезне әйтергә кирәк. Мәсәлән, Минем, белмим, белмим инде, әйтегез. Э, Алты яшьлек бала өчен әкият кирәк. Шуңа күрә, Рәйлә, шуңа күрә сез әкият кирәк. А, Матур, милли, шул вакытта заманча рәвештә. рәвештә шүрәле шүрәле урында татар телендә әкият язып бир ул балага аңлаешлы Нышлы һәм әйтик ничек дип әйтик инде. Ә, Тәрбия бирүче мәгънәгә ия булырга тиеш. Булырга тиеш. Мәсәлән, а, яхшы әкият төзеп куйсаң, Бирсәң, бер мең доллар бирәм дип тә өстәп куйсак була әле. Ансы инде опцияле рәвештә һәм инде шулай итеп тә без моны яздыра алабыз. Ул арада инде моңарчы нәрсә язган карабыз як. Так, да, зумның. Данларны үзәк кумыш алыйм.

Шулай болай, Индер Сәлим исемле егет, малай, киләккә кергән. Шүрәле каршысына чыккан. Бу малайны куркыткан. ә бу міне язып та бетермәгән икән әле бу инде ниндидер рәвештә бу туктап кала шулай монда инде бу тагын бер әкиятне яза башлады нәрсәсен әйтеп узар инем инде интернетта бу мәгълүмат булганга күрә дип әйтик чат gpt шүрәленең кем икәнен белә мәсәлән һәм инде аның урман белән бәйле булганын, ә, ниндидер куркыныч могҗизалы зат икәнен шулай ук белә, шуңа күрә монысы инде үзенчә бер кызык. Һәм бу инде безгә ә, текст яза, менә монда инде без башкорт теленнән ә, ничек дип әйтим, артефактлар да күрәбез, өенә сүзендә мәсәлән. Ә, һәм инде барыбер теге

тамак сәерләп тора әле бүген. Шулай. Хәзер инде сезгә бу әкиятне әйдәгез чатка да дубльләштереп җибәрим, үзегез дә укып карагыз. Зумга җибәреп булмый моны. Так, ярар, әйдәгез экранда укыйк. Инде монда маҗаралы һәм серле Шүрәле турында әкият язылган. Тимур исемле бала урманга сәяхәткә киткән. Тимур урманның матурлыгына сокланган һәм инде шул матурлыкта аның каршысына шүрәле чыккан. Болар инде сөйләшеп киткәннәр. Шүрәле инде урманның файдалысы турында, көче турында сөйләгән һәм инде урман турында бабай әнисенә сөйләгән. Менә шундый гына әкият килеп чыкты, сезгә ничек кайсы җирен үзгәртеп яхшыртып булыр иде? Яки шушының белән дәвам итәбезме алга таба? Бу инде теге беләсезме, текст остасы моны язарга булдырыч кеше булса, ул инде шунда ук аңлап алыр иде, менә бу җире килгән, бу җире килмәгән дип. Һәм инде шул шуңа шуңа таянып без инде чат GPT белән аралаша алабыз. Мәсәлән, инде аның менә бу өлеше дөрес түгел, менә бу өлешен үзгәрт, бу өлешен башкача җибәр дип, без инде аның белән аралашып, бу әкиятне инде үзгәртә алабыз. Мин инде теге артык әкиятче булмагач, әкият сөйләү тәҗрибәсенә ия булмагач, миңа үземә болай да ярый кебек. инде чаттагы сорауга карасак, бармакларын кысмадылар булып чыкты инде. Э, Шүрәлнең бармаклары исән калган быел. Ә, менә шулай. Менә шундый генә безнең теге э, кыскача гына матур гына әкият барлыкка килде. Бу әкият белән нишли алабыз? Ә, сезгә хәзер э, мисал өчен берничә сервисны күрсәтеп китәсем килә. Аны ябып торырга кирәк булачак инде. Мисал, менә монда есть Scarlet Panda дигән сервис бар. Монда инде менә шундый картинкалар белән, рәсемнәр белән бергә әкиятләр яза автоматик рәвештә һәм инде менә шундый сервис рәвешендә матур гына экранда моны күрсәтеп бирә. Һәм инде без дә аны бик җиңел рәвештә генә яза алабыз. Монда инде телен сайлап, рус телен, татар теле кызганычка каршы монда юк. Шуңа күрә безгә интернет, менә карагыз, Без генә читкә китеп әйткәндә, инде күпме телләр бар, ә татар теле юк. Һәм инде бу татар теленең интернетта кирәкле дәрәҗәдә, кирәкле э, күләмдә булмавына ишарәли. Чөнки инде бу бөт- бөтен телләрне дә бер кеше дә теге үз кулы белән кертеп утырмый, ә болар бары тик автоматик рәвештә интернетта булган мәгълүматка таянып ясала. Шуңа күрә әгәр дә безнең татар телебез интернетта күп була икән, а, менә бу бөтен сервисларда, менә шы дистәләгән телләр арасында татар теле дә булачак. Ләкин кызганычка каршы, әле күп җирдә әле татар телебез, татар телебез юк. Чат GPT-да гына без инде аны әзрәк кулланып карый алабыз, ләкин барыбер җитәрлек дәрәҗәдә димәс идем. Менә шундый сервиста инде, мәсәлән, без инде әкиятнең детальләрен яза алабыз. Нинди мораль, без монда язып куя алабыз. шулай дип әйтик ә менә монда баланы ә, сайлап рәсемнең стилен сайлап ә, без инде сайлабыз ә әле регистрацияләр куша 5 секунд Секунд, биш секунд, биш секунд. Инде бу безгә әкиятне инде ясап бирә. Шулай ук, мәсәлән, инде украин телендә дә бик матур гына сервис бар. Монда инде шулай ук онлайн рәвештә моны ясап була. Һәм инде менә шундый сервислар хәзерге вакытта бар. Менә аның инде рәсемен дә без дә шулай ук тиз генә арада, мәсәлән, ясалма хакимиятен инде ясый алабыз. Әйдәгез, моның инде әкият ясаганын карыйк та тиз генә. Һәм инде үзебезнекен дә ясап карарбыз. Моның инде тегенче эшләвенә килгәндә, монда бернинди авырлык юк, чөнки чынбарлыкта менә бу текстларны бу ала да, нәкъ шул ук рәвештә, шул ук калыпта менә бу ChatGPT-га, мәсәлән, аны ашата да, һәм инде ChatGPT моңа әкиятне язып бирә. Шуңа күрә, мәсәлән, менә без монда язган әкият белән менә бу сервисы за торган әкият алар технологик рәвештә бер үк төрле рәвештә эшләнә боларның инде модельләре көчсезрәк тә булырга мөмкин чөнки инде теге бушка нәрсәдер эшләгәндә кеше чат gpt-ның дүртенче версиясын кулланмый чөнки ул кыйбатка чыга аның инде очсызрак көчсезрәк версиясын кулланалар шуңа күрә инде шул рәвештә монда текст языла һәм инде шул текст язган арада аның инде видеосы да әзерлән, ай, видеосы микән, рәсеме дә әзерләнә. Һәм инде шул рәсем шулай ук ChatGPT яки башка нейрочисләләр ярдәмендә инде безнең эшләнә. Ярар, болар никтер озакка киттеләр, әле әйдә үзебез кенә сабытрыйк. Һәм инде мин моңа менә шул әкияттән соң әкият бик матур, рәхмәт дип әйтәм. Бу әкияткә иллюстрация ясар өчен нинди промптлар ярдәмендә рәсем эшли алам дип сөйлим мин аны. Ягъни инде безгә менә бу әкияткә туры килә торган бер инде рәсем ясар өчен безгә инде промпт кирәк, аның ярдәмендә безгә инде рәсемне ясарга кирәк. Ул рәсемне аның теге промптын соравын үзебез уйлап чыгарганчы без аны шулай акча GPT-га әйтә алабыз. Чөнки инде ни өчен безгә үзебезгә уйларга, чат GPT безнең өчен уйлый ала. Шулай. Әлбәттә ки, инде без аны теге үзебез дә уйлап чыгарып, үзебез дә рәсемне ясый алабыз. Монда инде э, бу технологиянең нинди мөмкинлекләре бар икәнен күрсәтер өчен менә шулай дип әйтә килә. Һәм инде мәсәлән менә бу сервистагы әкияткә карасак та, әлло. Монда иде ул. Менә бу рәсемнәр дә инде автоматик рәвештә ясала һәм инде автоматик рәвештә ничек ясала дисәк, шулай ук ә, менә монда промпт ярдәмендә без чат GPT-ганың соравын язырга кушабыз һәм инде ул сораудан соң ә, рәсемен дә ясарга кушабыз бу инде безгә бик күп рәсемнәр идеяләре китерде әйдәгез мәсәлән бер рәсем алып ә, менә болай ук иттереп ә, әкияткә Иллюстрация яса дип әйтәм. Һәм ясага әйләнде бу. Яса ә, заманча мультфильмнар стилендә булсын дип әйтәм. Якты төсләр булган. сурәтнең тасвирланмасы һәм инде без аңа шы сорауны биреп аңа инде рәсем ясата алабыз бу инде безне аңлый һәм инде рәсем ясарга кирәк икәнен шулай ук төшенеп ала Менә шушы рәвештә безнең инде берничә сорау ярдәмендә генә кыскача ChatGPT ярдәмендә әкият ясадык һәм инде бу әкияткә инде рәсем ясап, менә шуңа охшаган татар телендә мәсәлән рисунок ала алабыз. Һәм инде әгәр дә без бу процессны теге гади берничә берничә дип түгел инде берәр программистка бер көнлек эш бирәбез икән, ул инде менә шундый экранда шундый сервислар безгә автоматик рәвештә ясап бирә ала һәм медицинаның ярдәмендә без автоматик рәвештә менә бу сорауларның бөтенесен дә белмичә әстәгафирулла шүрәле монда гомумән бигрәк куркыныч килеп чыкты бигрәк куркыныч хатын кыз сурәтендә ярар шуңа карабастан бу инде үзенчә бер бик матур гына рәсем матур гына түгел инде бик кызыклы гына рәсем ясап ят дип әйтер идек. Һәм инде шуңа күрә менә шундый иллюстрация янына сыра инде менә бу текстны куеп, без инде менә шундый автоматик рәвештә әкиятләр ясый алабыз. Бу инде менә шундый, ничек дип әйтим, бер иллюстрациядә текст форматындагы әкият булып чыга.

Мин ул арада башка рәсем ясап карыйм. Башка рәсем дә Там мир. Югарыда рәсем ясасын. Әлбәттә ки, әйе, тышлык яки аудиоюллар куштырырга була. Тышлык дигәндә инде ул рәсем күз алдына китереләме? Менә бу төпле тышлык өчен менә бу рәсемне мин үземчә күз алдыма китерәм. Ә инде аудионы кушырырга була, әлбәттә, менә бу инде миңа калса иң кирәк функцияләрнең берсе дип әйтерлим. Ә, шулай ук видео да ясарга була, чөнки чынлап та ә, хәзерге заманда ә, текст уку, уку көннән-көн авырая һәм инде аңа рәсемнәр ясап була. Интерактив рәсемнәр ул ничегрәк була микән? Мин аңлап сикермәдем. Мин ә, мин хәбер мисалын искә төшерәм. Хәзер тиз генә мин ул мисалны табып сезгә хәзер күрсәтергә тырышырмын. Сез минем экранны әлегә күрмисездер дип ышанып калам. Кайда иде әле ул минем, кайда иде әле ул минем? Ә, бер бик матур гына безнең татар телендә сервис бар. Ә, әкиятләр я әкиятләр җыйган. Ә, әйе, менә менә менә менә менә. Ә, интерактив рәвештә мәсәлән ишекләрне басып ача торган. Ә, турыдан туры рәвештә инде ничек дип әйтим? Аны ясап була, ләкин инде турыдан туры рәвештә ясалма фәһем ярдәмендә ясалмый калса авыррак булырга мөмкин. һәм инде шуңа да карамастан әгәр дә инде дизайн өлкәсендә менә шы интерактив системалар өлкәсендә профессионал булган кешеләргә мәсәлән ярдәмендә без аны эшлибез икән аны инде ясалма фәһем ярдәмендә шулай ук тизәйтеп була аның эшләвен анда безнең сказки поволжья нокта рф дигән сайт бар А, мин аны күптән түгел а, интернетны эзләп утырганда таптым. Бу инде теге ясалма фәһем ярдәмендә ясалмаган, ләкин шуңа да карамастан бик матур рәвештә ясалган. Анда инде мәсәлән Кәҗә белән сары.
караоке рәвешендә менә шундый Ул а, бер рәсемнәрне әби белән бабай.
карый алабыз. Ә, син тавышын Аларның бер ишетмисез. дә маллары Бер секунд. булмаган.
Тик ике мең тәңкә акчалары гына бар икән, ди. Әби бабайга әйткән. Бу акчага мал алыйк. Дип. Аннары бабай акчаны алып бер авылга киткән. Анда барып бер тәрәзәдән сораган. Сездә сатлык мал юкмы?
Менә шундыйрак матур гына әкиятләр бар монда. Моның нигәдер экраны бик еш алышынмый. Ул инде күпкә ешрак алышына иде башкаларында. Сәмле камыр Хамыр батыр бар, һәм башка бик күп әкиятләр, ул инде теге ясалма фәһем ярдәмендә уйлап чыгарылмаган, ә Кертмәдем. Кеше тарафыннан эшләнгән. Аның инде төрле форматта аларны укып була. Мәсәлән, монда бар тик текст форматы. Э, аны укырга, тыңларга була һәм инде э, менә шундый теге. Чиктәтим. Әле бу. Менә шундый мотор рәсем форматында да карарга була. Бик матур сервис. Миңа калса инде ясалма һәм ярдәмендә, әгәр дә без теге эшнең осталарын җыябыз икән, мондый сервисны шулай эшләп баетып чыгып була. Ләкин инде бу ничек дип әйтим, профессиональ караш монда миңа калса кирәк була. Ләкин инде шуңа да карамастан, менә бу видеоны әгәр дә без карыйбыз икән, бу видеоны карыйбыз икән. Монда бит нәрсә? Монда бер блок текст бара, һәм инде аңа ниндидер рәсем сурәтләнгән. Һәм инде бу эшне без миңа калса ясалма программированиедә эшләп чыга алабыз. Мәсәлән, мәсәлән, нәрсә эшли алабыз без? Бу әкиятне мин аңа мәсәлән онытмасын өчен яңадан исенә төшерәм. Менә бу әкиятне блокларга бүл. Менә кечкенә. Бүл һәм һәм әр өлеш өчен рәсем промпты яз. Язып бир. Ә, хәзер инде менә шушы рәвештә безнең бит инде кечкенә вакытта минем күпчелек әкият китаплары, алар инде, ә, ничек дип әйтим, кечкенә генә текст һәм инде аңа зур гына рәсемнәр, ә, ясалган форматта китерелә иде. Һәм инде без шуны ук менә шушы ясалма фәһем ярдәмендә без аны чыга алабыз. Ә, ә миңа әкиятнең текстын бирмәгәнмен икән. А, менә алай итәм. Һәм инде менә шу әкиятне без дә шулай ук мәсәлән инде һәр абзац абзац алып, һәрберсенә рәсем ясап, без инде аны менә шу теге китап э, форматында да яки кайда яли алмыйм, менә бу форматта да җыя алабыз. Камыр батыр.
Тавышы бик каты моның. Бу инде күпмедер э, уйната. Һәм инде күпмедер уйнаткач, рәсемен үзгәртә дип истә калган иде, ләкин ну, бәлки барысы да үзгәртмидер дә. Менә шулай торып, инде шундый форматта без инде менә шундый әкиятләрне җыя алабыз. Һәм инде аларны инде төрлечә кызык-мызыклар алар белән эшли алабыз. Так. Бу мине дөрес аңлап җиткермәде, әлбәттә ки. Дөрес иттереп, чын иттереп блокка бүлмәде. Ләкин, шуңа да карамастан, инде моның теге логик яктан блоклары аңлаешлы. Һәм инде, мәсәлән, мин менә боларның һәрбер өлешен промпт ярдәмендә рәсемен ясатып, шул рәсем янына инде текстны урнаштырып, берәр редакторда инде шундый итеге рәсемле китап яки менә шундый итеге слайд-шоу форматында әкиятне э, күрсәтеп бирә алам. Шуңа күрә, мәсәлән, менә шуны эшләп була. Болай инде әйттек, аудио дип. Аудио өчен шулай ук мөмкинлекләр безнең бар. Әйдәгез, мин бу әкиятне Күчереп алыйм да. Һәм инде без бара алабыз татар speech нокта татар сайтына. Так, нигәдер мин татар теленә килгән менә. Айтсак, шуны Интерфейсны татар теленә күчермәкче, нигәдер күчми ярар. Болай булсын. Так, моның инде лимит төбезнең бар. Ләкин инде шуңа да карамастан без инде әкият төбезне шул рәвешле инде аудиога әйләндереп алабыз. Так, нигәдер әле бу бит озак уйлый. Без менә азрак көтик. Һәм инде шул рәвешле без инде моны тавышландырып, инде аның урысча әйткәндә озвучкасын да ясый алабыз. Монда нинди мәсьәлә? әлегә вакыт әлегә менә бу семиотик институтының менә бу тавышландыру модельләре алар әле ябык ягъни аларны менә шы сервис кыларында гына сайт кысаларында гына кулланып була без инде өметләнәбез кайчан да булса болар инде теге ачылып кулланучыларга без инде менә шулай автоматик рәвештә, мәсәлән, менә шы әкиятләрне тавышландырып, шундый ук әкиятләр ясый алырбыз дип. Ягъни, кабат-кабат ассызыклап үтим, менә шундый, а, менә моның рәсеме дә үзгәрде, менә бит, Камыр батырның. Менә шундый слайд-шоу форматында яки хәтта анимация белән тавышландырылган әкиятләрне без автоматик рәвештә ясый алабыз. Безгә моны эшләр өчен кешенең көче артык кирәкми дисәк тә була, чөнки инде без моны бик җиңел генә рәвештә бөтен промптларын, сорауларын ясап куеп, аларны автоматлаштырып, без инде менә шул слайдшоу форматына аларны сала алабыз. Бу артык зур авырлык китерүче әйбер дип әйтмәс идем. Шулай. Инде, мәсәлән, әйдә, стандарттан карыйк. Бер вакытларда төсле-төсле чәчәкләр һәм кошлар җыры белән тулы бер ямьле урманда Мҗарлы һәм серле Шүрәле яшәгән. Ул, урманның кайгыртучысы, һәркемнең дусы да, дәртләндерүчесе дә. Ләкин кайчагында ул кешеләргә үзенең серле көчен күрсәтә иде. Әмма бары тик яхшылык өчен генә. Бер көнне алты яшьлек якты йөзле бала, исеме Тимур, үзенең яңа туган көненә бүләк итеп урманга сәяхәт итәргә булган. Тимурның әнисе аңа үзе белән бергә фонарь алып.
Ничек әкиятне шундый тавыш белән тыңласагыз килер идеме? әз генә барыбер теге куркынычрак яңгырый. Аңа да карамастан инде чын чынлап ниндидер профессиональ ничек дип әйтим профессиональ озвучка ясаучы кешеләр көченнән башка инде ниндидер рәвештә инде без аларны тавышландыра алабыз һәм инде әйткәнемчә менә шундый слайд шоу караоке форматында да без инде боларны ясап бирә алабыз Менә шулай. Шуңа күрә бу чын чынлап теге эшләп була торган эш. Һәм инде без күрәбез ки, моны инде эшләп була. Шулай ук мәсәлән без әкият түгел башка форматтагы текстларны да яза алабыз. Аларга инде башка форматтагы да рәсемнәрне ясый алабыз. Һәм инде шул рәвешле без инде төрле-төрле эшләр кыла алабыз. һәм инде чатта ясап узган идек анимация видео дип шулай майнд анимация видео да ясап була мәсәлән безнең инде рәсемебез бар монсын инде чат gpt кысаларында ясау авыррак булыр дип уйлыйм мына инде gptlар арасында анимация өчен яхшы модельләр артык күп түгел дип беләм. Һәм инде болар өчен мин сезгә инде күрсәтеп узган идем Kyber һәм Runway дигән нейрон челтәрләрен, сервисларын. Һәм инде без монда, мәсәлән, җиңел генә рәвештә рәсемебезне кертеп, безнең рәсемебез. Һәм инде Әкрем, Менә тутырып утырасым килми, шуңа күрә автоматик рәвештә тутыр дидем. Ә, Һәм инде боларга иллюстратив рәвештә инде анимация куй дияргә була. Мәсәлән, булсын инде ул безнең 5 секунд. Һәм инде э, динамикасы әзрәк артсын. Ә юк, бу үзгәреш әз булсын, ә динамикасы артсын. Менә шундый рәвештә без инде, мәсәлән, э, рәсем ясый алабыз. Һәм инде бу рәсем не менә шундый рәсемнәрне бергә җыеп, без инде әзер әкият форматында да ясый алабыз, чөнки без әгәр дә фильм әле ул безнең. Татмультфильм. Бу инде профессиональ рәсемнәргә генә килгәндә дә, анда карар. Татар мультфильмын мин атап дөрес белеп ачмадым, әлбәттә ки. Ярар, мин хәзер кайсы мультфильмга ишарәләргә икәнен белмим дөресрәге, ләкин инде бик, бик күп мультфильмнарны күргән бар. Аларда инде менә шундый Рәсми видео без ясала. Соң инде теге бер картинканы алып, аңа инде ниндидер теге үзгәреш салып, һәм инде менә шундый ә, анимацияләр ә, ш- теге бер-бер артына куелган рәвештә инде ә, әкиятләр дә барлыкка килә. Андый әкиятләрне без моның белән шулай ук ясый алабыз. Хәзер әйдәгез моны карап узыйк. 5 секундлык видео булачак. бер процент әзер шул арада инде мәсәлән без шуны ук мәсәлән ранвей челтәрендә дә эшли алабыз монда мәсәлән мин шулай рәсем кертәм боларның инде бөтенесен теге һәрбер нейрон челтәрне э, без әгәр дә профессионал ну яхшы әкият ясый башласак әгәр дә инде әзрәк алар белән уйнап алар белән эшләп карап инде ни дидә булса ничек дип әйтим инде оптималь куллану рәвешен без инде таба алабыз шуңа күрә бу инде теге эшләп була торган эш һәм инде шуңа күрә моны әзрәк ияләнергә генә безгә кирәк һәм инде күпчелек мәсәлән шул ук иллюстраторларда аниматорларда үзләренең эшләрендә бу нейрон челтәрләрен кулланалар мәсәлән бу ранвей ярдәмендә мин инде мәсәлән менә бу кошны аерым билгели алам

һәрберсенә инде без нинди дә булса үзгәреш бирә алабыз кайда ул бара нишли ничек үзгәрә һәм инде шул рәвешле без үзебезнең видеоны нинди дә булса аңа анимация өсти алабыз боларга да әзрәк борылуны Надо инзрак. Шесте. Инде без нидә булса менә моңа анимация бирә алабыз. Менә бу ранвейның кай нәрсәсе яхшы? Без инде менә шы теге үзебез контрольдә тотып, кемнең кайда барасын, кемнең кайда күчәсен, хәтта ки эшли алабыз. Һәм инде шул ярдәмендә инде чын-чынлап теге видеолар безнең килеп чыга. Так, кайбердә әле безнең шулай ук эш әлегә бара, 80% кына булган. Анда да шулай ук эш бара. А, нәрсә күрсәтеп узасым килә инде, менә шушы нейрон челтәрләр ярдәмендә без чын-чынлап менә шушы теге безнең рәсем э, әкиятебезгә булган иллюстрацияләрне алып, аларны инде кирәкле рәвештә а, анимациягә хәтта ки салып, инде без видео әкиятләр дә ясый алабыз. Ә, нәрсә син өйрәтеп узасың килә? Әлбәттә ки, мәсәлән, без моның өчен яхшы нейрон челтәрләр кулланасыбыз килә икән, бу инде бушлай булмаячак. Аларның һәрберсенең үз бәясе бар. Ләкин, ничек дип әйтим, а, бу бәяне, әгәр дә профессиональ рәвештә ясау бәясе белән чагыштырсак, алар инде теге бер-берсенә тәңгәл килмиләр. чөнки профессиональ рәвештә массалы рәвештә әле теге күп әкисәһен әкиятләр безнең ясабыз килә икән без инде аларны күпкә бермә бер кыйбатрак ясар идек чөнки мәсәлән кайсы бер дәресләрдә без сезгә инде хейджан сервисы ярдәмендә и аватар ясауны күрсәткән идем. Хәтерлисездер бәлки, минем йөзем белән аватар инде кытай телендә, татар телендә, рус телендә инде текстларны сөйли ала. Һәм ул теге иреннәрне дә хәтта ки сөйләгән сүзгә туры китереп, инде видео ясый. Аның ярдәмендә, мәсәлән, миңа инде булса ярты минутлык, бер минутлык рилс видео ясап чыгару 100 сумга төшә. Ул 100 сумны әгәр дә профессиональ инде, ничек дип әйтим, продакшн белән чагыштырсаң ул нинди сум якында тормый мында әле миңа бернинди бер кая барасы да юк бернинди көч тә куясы юк минем өчен инде моны башка кешеләр ясый ала мин сезгә әле соңыннан инстаграм аккаунтын җибәрермен без инде дус малайлар ярдәмендә шулай ук автоматик рәвештә минем и аватар ярдәмендә инде башлап җибәрдек рилслар Ә мондый рилслар инде син чынлап ютубта рәсәйдә әйтергә ярамаган социаль челтәрдә ютубта һәм башка шундый вертикаль видеолар челтәрләрендә инде исламов агым ярдәмендә нинди булса информация бирер дип өметләнеп калабыз шуңа күрә кызык өчен сезгә моны күрсәтермен алабирса һәм инде шулай ук башка иҗат җимешләрен дә ясарга була. Монда без күрәбез, менә бу урманның агачлары артык дөрес йөрми дип әйтер идем. Ләкин шуңа да карамастан, менә инде ниндидер анимация безнең барлыкка килде. Мәсәлән, менә бу суның агышы, ул инде бик логик рәвештә бара һәм инде аңа артык сүз әйтеп булмый. Монда нинди мөһим әйбер? Безнең рәсемебез әлгә генә тик җиңелчәрәк була икән, Анда теге артык авыр детальләр булмый, Canon инде әлбәттә күпкә яхшырак анимацияләнәчәк. Һәм инде, һәм инде, һәм инде видеога багышланган дәрестә без Sora дигән нейрон челтәрне карап узган идек. Дәрес исегезгә төшереп китим. Ул инде OpenAI ширкәтенең яңа модели. Алар инде аның демоларын күрсәттеләр. Һәм мин аның ярдәмендә бик реалистик рәвештә видеолар ясап була. Мәсәлән, мәсәлән, мәсәлән, без берәрсен ачак. Менә бу видеоны нейрон челтәре ясаган һәм инде моны чын барлыктан, чын, чын видеодан артык аерып булмый. Шуңа күрә бөтен дөнья инде хәзер менә бу модельнең ачык ничек дип әйтим, кулланылышка чыкканын көтә. Әгәр әлегә әле моны кулланып булмый, моны әле ачмаганнар. Ләкин шуңа да карамастан, менә бу инде барлыкка килгәч, безнең бик җиңел рәвештә менә шундый дип сыйфатта видеолар ясарга мөмкинлегебез туачак. Шуңа күрә инде менә бу модельнең менә шундый сыйфаттагы анимацияләр барлыкка килү мәсьәләсе ул инде берничә ай яки ярты ел арасында чишелергә тиеш һәм инде без менә чын чынлап профессиональ анимацияләрендә шулай ук рәвеш шундый рәвештә эшли алырбыз дип уйлыйм монда бит generate дигән сүзгә басмаганмын шуңа күрә дә инде бу миңа бернәрсә дә ясап бирмәде без моны соң көтәбез һәм инде менә шундый рәвештә инде әйтеп узганымча без төрле анимацияләр ясап әкиятебезгә инде видео рәвешендә бирә алабыз. Хәзер әйдә менә моның эшләгәнебезрәк көтик тә, инде аннары алга таба күчербез. Ә, панда әкиятне язып бетердем әле. Бик яхшы сорау, мин оныттым инде. Так. Юк әле, бигрәк озак яза бу. Моны көтә башласаң, балаң елап йокыга да китәдер инде моны кич белән укырга теләсәң. Ләкин инде бу ха рәсем ясыйм ди, шуңа күрә инде текстын язып бетергәндер, рәсеме генә калгандыр, шуңа күрә күп вакыт калмагандыр дип өметләнәм. Пум-пурум-пурум-пум-пум. Так, шулай. Хәзер инде без ран бөйнәләребез көтик. Мын болды 66 процент, мында білмеймін неше процент. Солай. Хәзір әзірәк интертқа кіріп күзәтә башласақ, менә шушының ише сервислар, автоматик рәвештә мәсәлән рәсем белән текст яза торган, шул ук балаларга әкиятләр яза торган. Аларның саны иксез чиксез. Моны инде кем кем әзрәк нәрсә эшләп карыйсы килә, бөтенесе инде моны эшләп карыйлар. һәм шуңа күрә бу сервисларны ясаучылар инде бик күп һәм инде аны ясау артык авыр түгел шуңа күрә әгәр дә инде безнең яңа татар телендә әкиятләр сервисы барлыкка китерәсебез килә икән безгә инде аны ясап чыгу артык зур авырлыкка төшмәячәк безгә инде аны теге финанс яктан төп авырлыгы менә шушы нейрон челтәрләргә китерә алар куллануга ләкин аларда инде теге ат бәясе түгел яхшы сыйфатлы рәвештә зур булмаган акчаларга боларны инде эшләп чыгып була. Шуңа күрә монда безнең ничек дип әйтим, моны теләп, моны алынып, аны инде киләүче кешеләргә генә аларның инициативасы гына бу мәсьәләләр кайтып кала. Без шул ук инде, мәсәлән, татар телен, интернеттагы татар телен баету мәсьәләсен шулай ук, мәсәлән, юнәлтешләр ярдәмендә эшләп уза алабыз. Ә, бу эшләгән арада мин сезгә бер кызыклы гына информация, статистика күрсәтеп үтәсем килә. Бер минут. менә Hugging Face дигән сервис бар. Бу инде менә бу нейрон челтәрләрне өйрәтүчеләр өчен инде теге бер уртага бер җыелу урыны булып тора. Монда инде э, күп кешеләр үзләренең мәгълүматларын кертәләр, эшләнгән модельләрен кертәләр. Монда эзли башласаң, Монда э, кайсы бер активистлар тарафыннан эшләнгән татар телендәге ChatGPT сыман моделне дә табарга була. Ул инде махсус татар теле өчен эшләнгән. Э, ул инде артык теге ChatGPT кебек зур көчле түгел, ләкин махсус татар теле өчен эшләнгән. Шуңа күрә мондый теге кызыклы мәсьәләләр дә монда бар. Һәм ку- э, культура X дигән мәсәлән монда датасет бар. Датасет ул ягъни мәгълүмат җыелмасы. Менә шушы мәгълүматка таянып ChatGPT сыман модельләр инде э, тормышка ашырыла. Монда менә нәрсәне күрсәтеп узасым килә. ә, Сән шок пандада да бит без бит э, яңа әкият ясаганда ниндидер телләр исемлеген караган идек. Мәсәлән, монда инглиз теле, испан теле, француз теле, немец теле һәм башкалар китте, китте, китте бар. Барды. А, болар интернетта бөтен мәгълүматны җыеп, ну, бөтен, бөтен интернет димәс инде, ләкин интернетның бик күп өлешен җыеп, болар инде боларны ә, текст форматына салып, менә шундый датасет эшләгәннәр. Менә бу ә, эзләнүчеләр группасы. Һәм инде менә монда, мәсәлән, без менә бу ә, бөтен датасетның нинди өлешләрдән торганын күрәбез. Мәсәлән, инглиз теле 45%. Ягъни бу булган бөтен информациянең яртысы инглиз телендә. Шуңа күрә без әгәр дә инглиз телендә я салмак хакимнәр ярдәмендә нәрсә генә эшли башласак, алар инде әйбәт эшләячәк, чөнки инде аларның бөтен күргән мәгълүматының кимендә яртысы алар инглиз телендә. Аннан соң килә безнең урыс теле. Урыс теле өчен чынлап алганда интернетта ул бик популяр тел. Һәм шуңа күрә инглиз, э, инглиз теленнән соң урыс теле күпчелек очракта икенче тел булып санала. Һәм икенче испан теле, немец теле, француз теле, кытай теле һәм башкалар. Карасагыз, мәсәлән, документлар саны инглиз теленә 3 миллиард, урыс теленә 800 миллион. Ә, документ дигәндә монда инде бу интернетта булган ә, бит ягъни интернет бите да санала. Һәм инде алар эчендә, мәсәлән, 737 миллиард токен. Бер токен ул гадәттә яки бер сүз, яки сүзнең бер өлеше, бер морфемасы. Һәм инде, мәсәлән, шулай карасак, монда инде менә бу телләрнең без ниндидер рейтингын карый алабыз. Мәсәлән, 30 урында каталан теле бар. Белмим инде, төрек теле 12 урында, аларның 94 миллион документ.

Без инде менә бу нейрон челтәрләрнең әвет телләр списогы э, исемлегенә керер идек. Һәм инде артык теге өстәмә эшләрне, өстәмә тырышлыклар куймыйча, без инде күпчелек э, нейрон челтәрләрне татар телендә дә эшләтә алыр идек. Э, ләкин, ләкин, ләкин кызганычка каршы безнең әле саныбыз 218 мең. А, шуңа күрә инде мәсәлән шул ук башка теге кече телләр белән чагыштырганда да э, безнең инде э, әгәр дә инде Рәсәйнең кече телләре белән чагыштырсак безнең инде хәлләребез яхшы. Мәсәлән шул ук үзбәк теле белән генә чагыштырсак та үзбәк телендә монда мәсәлән 87 мең генә э, бит кергән. Э, алар инде үзбәк телләре барыбер теге зуррактыр. Э, башкорт теленең мәсәлән 72 мең, Э, тагын нинди безнең рәсәйтлеләр бар чуваш теле егерме ике мең саха теле егерме ике мең чечен теле унҗиде мең һәм башкалар а, менә шулай шуңа күрә безнең инде монда ике йөз унсигез мең документыбыз бар ләкин инде бу теге гади рәвештә интернетта эшләнгән барлык эшләр барлык нейрон челтәрләр татар телендә эшли башлар башласын өчен җитәрлек дәрәҗәдә түгел, моны инде безгә дистәләрчә тапкыр миңа калса арттырырга кирәк. Һәм менә менә шушы нейрон челтәрләр кулланып контент ясау да миңа калса безгә монда бик нык ярдәм итәргә мөмкин. Чөнки инде моның кадәр мәгълүмат белән генә яшәп булмый. Менә нәкъ менә шундый очракта инде аерым теге тел тел белән шөгыльләнүче активистларның мөһимлеге артып китә. Мәсәлән, инде менә шул безнең шул ук семиотик институтын карасак та, аларның менә бу эшләре инде бик кирәк эш булып тора, чөнки инде гомум күп телле нейрон челтәрләр татар телендә инде мондый теге тәрҗемәне дә эшли алмый һәм инде текстны да тавышка әйләндерә алмый. программында инде профессиональ рәвештә тотынып, нәкъ менә тел мәсьәләләре белән шөгыльләнү кирәк. Бу яктан алганда, мәсәлән, шул ук менә монда оста булса да, мәсәлән, башкорт теле, чуваш теле, мари телләре аларның да оста булса да, шуңа да карамастан, аларның активистлары бик нык эшле эшләгән эшләү аркасында аларның хәзерге модельләре татар теленекеннән бик нык калышмый димәсем, аларның чын-чынлап теге активистлары актив рәвештә эшләгәнгә күрә, аларның инде яхшы гына нейрон челтәрләре бар. Безнекеләрдә алар бар, шуңа күрә инде безгә менә бу бергә-бергә менә шул өлкәдә эшләргә кирәк дип саныйм. Шулай, шуңа күрә мәгълүмат тутыру безнең өчен бик зур, бик мөһим момент булып тора. Шуңа күрә инде безнең журналистларыбыз да кирәк, әкият язучыларыбыз да кирәк, нейрон челтәрләрен кулланучыларыбыз да кирәк һәм башка-башка-башка барча профессияләребез дә кирәк. ә, блогерларыбыз да менә бу никадәр күбрәк мәгълүмат була, шулкадәр яхшырак инде татар телендә болар барысы да эшләячәк. Менә шул ук ChatGPT-ның безгә язган Шүрәле әкиятен генә карасак та, монда инде барыбер ә, менә шушы теге өенә, яшь дус, менә шунда те- барыбер теге грамматикмы һәм башкамы хаталар булырга мөмкин. Ә, Шуңа күрә инде алар алар безгә комачауламасын өчен Так. Тавышлар килә минем монда. Алар комачауламасын өчен безгә инде боларны барыбер тик алга таба үстерергә кирәк. Так. Шул арада бер минут. Бер минут, бер минут, бер минут. Безнең инде әкиятләребез эшләнеп бетте микән? югалып, анда безнең әле безнең хаман эшли. Ә инде кайбер нигә инде бу анимация ясап бирде. Язам карап үзе. Монда менә бу кайбернең нәрсәсе яхшы? Бу кешеләрне инде бик нык бозып бетерде. Ки. Ләкин шуңа да карамастан, мин моның белән үзем идарә итә алам. Сәлимгә әйттем. Менә бу бөтен фон китергә тиеш уң якка. Ә менә бу кешеләр килергә тиеш сул якка. Һәм өчен чынлап шулай бара. Менә бу фон уң якка күчә, кешеләр күчә сул якка. Менә бу кош та әзрәк аска төшә. Монда әйтелгәнчә. Башкалары плюс-минус үз урынында кала, һәм инде анимацияләре шундый гына рәвештә. Шуңа күрә менә шушы нейрон челтәрләре ярдәмендә инде менә шундый анимацияләрдә ясап була. Болар әлбәттә ки бик э, детальле рәсемнәр өчен артык яхшы эшләп бетмәскә мөмкин, ләкин инде э, беренче бер, бер яктан алганда бу нейрон челтәрләр алар гел үсештә. Шуңа күрә инде әгәр дә без кайсы да булса нейрон челтәре хәзер начар эшли икән, ә без инде ярты елдан, бер елдан алар инде күпкә яхшырак эшләрләр дип өметләнә генә өметләнә алырбыз димим уйлый алабыз чөнки инде алар теге бик бик нык бик тиз үсәләр һәм инде менә шул мәсәлән кешеләрнең кекрәюе алар инде менә калса ярты елдан бер елдан инде яхшырырга тиеш һәм дә менә монда инде апгрейд дигән сүзләре дә бар алар инде түләүле версияләрендә күпкә яхшырак сыйфат бирәләр һәм түләүле версияләрендә дә яхшырак сыйфат алып булырга мөмкин теоретик рәвештә Шулай. Әкиятләр белән шул. Әйдәгез, сезнең бераз сорауларыгыз, фикерләрегез, идеяләрегез калды микән? Булса, чатта яңгыратсагыз иде. Менә бу теге төрле яклап менә шул әкият темасын карап чыгу инде менә шул ясалма фәһемнәрнең нәрсә булдыра алганына бер күзәтү ясау өчен дип үземчә инде мин моны ниятләдем шуңа күрә инде нәрсә эшләп булганын инде нинди дә булса күзаллау барлыкка килде һәм инде идеяләр дә барлыкка килде дип ышанып калам. Пандабызны әле без һаман көтәбез, һаман әле бу э, селкенә-селкенә арып бетте бугай инде. Ләкин шуңа да карамастан, әле һаман бу эшли. Ярар, безнең дәресебез беткәнче эшләп бетерсә, без моның әкиятен укып карарбыз, эшләп бетермәсә укымабыз. Инде озын вакыт күрсәтер. Ана сораулар булмаса, тагын инде бер кызыклы гына куллану рәвешен күрсәтеп китәсем килә. Анда инде артык теге артык озак сөйләрлек нәрсә юктыр. Ләкин аудио белән эшләү өлкәсендә инде ясалма фәхемебезгә чынчынлап зур мөмкинлекләр ача. Мәсәлән, инде кызык өчен күрсәтер өчен мин Айрат Хәйруллинның бер подкастын ачтым. Һәм инде YouTube-та белгән белсәгез дә, белмәсәгез дә, менә монда аста бер расшифровка видео дигән кнопка төймәсе бар. Һәм дә ул төймәгә басып, без инде менә монда ача алабыз видеоның расшифровкасын. Менә монда инде бу теге тайм-кодлар белән автоматик рәвештә бу видеоны инде безгә инде расшифровка ясап бирә. Һәм моның инде яхшы ягы бар. Бу расшифровкалар ясау өчен мөмкинлекләр күп, модельләр бик күп. Аларның инде яхшылары шулай ук әлбәттә ки түләүле. Татар телендәге моделебез безнең әле монда распознавание дисәк, менә монда кнопкага басып кына эшли. Аны инде шулай ук теге э, аудиофайлны алып, аудиофайл белән эшли торган рәвешкә әле безнең китерәсебез бар. Технологик рәвештә миңа калса бу эшләр безгә кирәк. Һәм инде менә шул, шул рәвешле без инде нинди нинди генә видео булмасын, аның инде текст текстын таба алабыз. Һәм инде ул текст белән эшләгәндә без э, бик җиңел рәвештә ясалма фәһем белән эшли алабыз. Мисала, мин менә бу расшифровканың бер өлешен PDF-ка күчердем дә, бары тик YouTube-тан күчереп алдым да, файлга куйдым да, PDF итеп э, аны саклап куйдым. Һәм инде менә шы әйбергә таянып, интервьюга таянып, кыска гына бер э, гә- гәҗит өчен э, мәкалә яз дип әйттем. Һәм инде бу миңа менә шундый рәвештә мәкаләне язып бирде. Тау краен мәгълүмат белән эшләүне бу шулай ук бик нык җиңеләйтә. Әгәр дә инде хәзерге вакытта кайсы бер журналистлар белән сөйләшкәндә ишеткәнем бар, мисаль инде интервью яздыргач кеше белән, аудио рәвештә яздырыла, аның инде текстка күчерү эшнең яртысыннан артык өлешен алып тора дип ишеткәнем бар. Әле кай- кайсы бер челтәрләрдә, масса мәгълүмат чараларында аерым менә шушы аудионы текстка кө- күчерү белән шөгыльләнүче кешеләр бар, дип беләм. Һәм инде менә шушы кешеләрнең эшен бу бик нык э, җиңеләйтә, тизәйтә ала. Һә- һә- Һәм инде менә шушы, мәсәлән, автоматик рәвештә э, ясалган э, транскрипцияне без инде алып, аны э, күз белән тиз генә йөреп чыгып, хаталарын кирәк булса төзәтеп, мәсәлән, шул ук ничек ничек без моны мәсәлән куллана алабыз? Моның куллану рәвешләре бик күп. Мәсәлән, менә без инде хәзер сезнең белән ясалма фәһем курсын уздырдык. Мин инде сезгә аудио-видео форматында нәрсәләр төшердем. Без инде шул менә шул видеоларны алып, аларны шулай ук менә шундый нейрон челтәрләр аша уздырып, аның инде транскрипциясен алып, аны инде мәкаләләр, текст мәгълүмат ярдәмендә шулай язып чыгара алабыз һәм инде безнең булган барлык аудио мәгълүматны текст рәвешенә күчерергә мөмкинлек бирә. Бу инде миңа калса бик телебезнең кулланылышын баетырга бик зур мөмкинлек бирүче ысул, бик зур мөмкинлек бирүче инструмент дип саныйм. Чөнки инде мәсәлән, шул бөтен булган блокларны без әгәр дә текстка әйләндерәбез икән, ул текстларны мәсәлән, шулай ясалма фәһем өйрәтү өчен кулланып, мәсәлән, менә мондагы безнең татар теленең 200 меңен без инде менә шу булган бөтен видеоларны татар текстка әйләндереп, 200 меңне миңа калса белмим инде, 400 меңгә әйләндерә алабыз. хәтта ки күбрәккә дә без инде теге булган китапларыбызны сканлаштырып моңарчы каядыр күренмәгән документларны да өстәп инде бу ике йөз меңнән миңа калса бик җиңел генә рәвештә менә шундый теге артык яңалык тудырмыйча хәтта ки миллионга җиткерә алабыз инде аннары үстерү өчен инде безгә нидер яңалык та тудырырга кирәк булачак шуңа күрә бу өлкәдә менә бу технологик алга китешләр алар инде безгә бик ярдәм итә менә сән менә шок расшифровкаларга килгәндә дә бу инде мәсәлән миннән интервью сергей переслегин видный российский специалист по прогностике и исследователь фантастики бу нәкъ нәкъ дөрес сүз шул кешенең нәрсәдер сөйләгәнен әйтә һәм инде аның нинди фикерләрен нәрсә дип әйткәннәрен аның үзенең теге фикеренә ишарә ясап, инде монда аны язып бирәләр һәм инде менә нәкъ менә әзер генә интервью. Менә бу интервьюны инде без ChatGPT ярдәмендә аның белән аралашып, үзебезгә нинди форматта кирәк, нинди рәвештә кирәк, үзгәртеп, инде нидә булса результат ала алабыз, нәтиҗә ала алабыз. Шулай. Менә шуны мин бүгенге көндә, бүгенге дәрестә әйтеп узасым килгән иде. инде шуның белән без инде менә бу әлеге курсыбызны тәмамлыйбыз әлеге менә бу сериябезне тәмамлыйбыз нәрсә дип әйтәсем килә бу әле безнең теге ахыргы эшебез булмас дип өметләнеп калам безнең инде алга таба менә шундый теге профиль рәвештә куллану мәсәлән әкият ясау өчен куллану да журналистлар өчен куллану яки башка менә шундый куллануларга багышланган курслар эшлисебез килә шуңа күрә инде безнең теге чатыбызда калыгыз чатыбызда мәгълүматны карап барыгыз бәлки бәлки эш группалары җыеп инде без менә ясалма фәһем ярдәмендә әкиятләр язу мәсәлән группасын ача, ача алабыз менә шундыйрак фикерләребез дә безнең бар инде без бер арага э, эшкә җигеп инде башлап китәрбез дип өметләнеп калам әгәр инде сезнең дә идеяләрегез булса ясалма фахмәдә нәрсә эшләргә ниндирәк мәсәлән сезгә инструментлар кирәк шундыйрак фикерләрегез булса шулай ук җиткерегез бәлки инде берәр нинди кызыклы проектлар идеяләр таба алырбыз шулай ук инде ничек дип әйтим үз реклама рәвешендә менә бу qr код белән сез минем телеграм каналга да кушыла аласыз мин инде күптән түгел нәкъ менә ясалма фәһемгә багышланган тематикада текстлар яза башладым. Моны инде мин чатта да шулай ук китереп узармын. Кушылып, анда карап барсагыз була. Ансы әлегә кызганыч баш рус телендә. Кызганычка охшамый, бәхеткә димме инде. Ансын үзегез карарсыз. Инде теләктәшләр булса, инде теге комьюнити булса, без инде татар телендә дә шундый мәгълүматларны ясый алабыз. Шуңа күрә фикерләрегез, идеяләрегез, тәкъдимнәрегез булса шулай ук. Без ачык. Райнур белән безнең инде ачык университет һәм татар эшләре форумы кысаларында ясалма фәһем ярдәмендә эшләргә идеяләребез күп. Һәм инде сезнең инде монда кушыласыгыз, ярдәм итәсегез килсә, шулай ук без бик шат булырбыз. Шулай, барыгызга да зур рәхмәт. Сорауларыгыз